Omogambi okomboria ng'a, Mogeni, omomura oyo ache abore, noche otigwe? Bwata amaguta bwaye, tonga emechie yane yonsi pi. Bono ebinto bigasareka bono ebinto mokungu agatama, abana bagatama bono kende nkeiyo inche bono timbwati kende, mberwe kotiri. Naende aria riesakara karia riesakara, agantebia, Mzee. Ntorosirie into kende ogokora, genda, lakini togenda bwogo, oragende torakore ochunguzi. Mwancha omorigereria, naende nakwariganirie ase egetasini eke geito enyomba, togocha twakwanera obobisi bw'omogusii ase eruga ekoigwekana intwe buna egesaku. Aande chistori togokora aiga nabo chigokobeka omoyo, gose chiagokine, gose chiakworokereria amang'ana abere atato igoro buna tobwenerete komenya buna egesaku ki'omogusii. Buna ere botambe, twabeire togokaretera chistori korwa isiko, mwatonarire togotaara emegondo, twataara emechie, twabaorokia buna amang'ana are. Lakini reero yanyarekanire ase chisababu chitaare konyarekana, twakoreteire omorobori oyo iga korwa maega kanyomba akaiga. Ase engencho yake, omogaka mbwate oikaransete aa iga abwate omogano bw'ogokumia. Buna aikaransete aa, tabwati ase akoroka ka. Buna aikaransete aa iga. tabwati nyomba akoroka mwaye akogenda ase ororo arosike ende arie, na bamenyete buna are iga. Igo naki kiagera twenyora igaa, kiagera ase toyotware kogenda mwaye tochie komokorera omogano. Ngochia aroro totebie amarieta, naende ng'aki yanyarekanete mpaka egaika akenyora buna are iga. Abanto abange mwatotebirie kakare ase WhatsApp group ase tokomerana twana gosanga, ee, ekeroro kiaino keigurwe, Twarosiri e WhatsApp group. Egento ogokora, onye gotagete komentwa ase WhatsApp group ya Bosongo Vibes, naende ne WhatsApp group y'abagusii boka, ebe iga ore Kenya, ebe iga ore araria, ebe iga ore America, ebe iga ore Can, ande onsi ase oratoke, toma e request yao goetera WhatsApp e inbox number 0700 169444 Save enamba eyio inche WhatsApp ntext ng'a kaka ntagete gojoina egurubu nkobeke Bosongo Vibes 0700169444 Ah, mogaka karibu sana. Tagete bono okwane neriogi ekero togo tokogosaria eng'ana eye iga. Ngaki okorokwa?
Marieta ng'a aye egenka kabisa nkorokwa omogeni miyienda. Mogeni miyienda. Inkabo igoro nkayia. Inkabo igoro igwire ase ekaru bwa esani nyatieno.
Esani nyatieno. Aiga ward ki eye gose constituency ki eye? Ewoti ere Gesima. Gesima, ime ya Nyamira, county. Ime ya Nyamira.
Aha. Eh.
Abwo noboiboire ka. Abwo noonyiboire gesu- genyoro gekorokwa Nyantaaro. Nyantaaro.
Abaibori bao mbare moyo bonsi. Oboibori omo- oyomo oro, Aha. buna nde iga onkinirete emechando emekong'u. Mm. Buna nachire ime iga, nabo mbwate omogano omotambe, naende inchandegete. Okay, tarasoa ase omogano oyio. Etagete kora- kora understand kwansa ng'a, nyati- eh, eh, eh, a- aye monto ki ore kwansa. So that ekero togochaka omogano yatoka ng'a omonto okomanyire buya. Omonto enyomba yaito. Ehe. Kero kende ba eh, eh, okay. Tata omino ere moyo are omogaka omosee. Mogaka asirete mwaka sitini na sita. Igo omonto oroo na omogina onde bweeka. Nomogina oroo naende tayoka. Aha. Nere achete akaenda obwa obwa obwa ase engencho y'emechando ya nkabogocha. Okay, mechando ngochia koyierera torenge kiagerete agatama. Abana nobwate? Abana nibagate batano. Eeh.
Omong'ina oye no are? Omong'ina no are. Aha. Okay. Emechando eye nere neye? Twere sana. Twere ranga ase obweng'e emechando eye. Nere naende ng'aki echagete? Oo nemechando
eyachagete omwaka oria omwaka oo mwaka mwaka mwaka elfu mbiri mwaka elfu mbiri na moja.

Minyako igoro y'insemo ng'a ng'a mobe naye komoroga, naye komoroga inche inyakomera amate ng'a yaya, naki bono nkoroga omonto bambe omong'ina oyo tokinetie naki nkomoroga. Abanto banya gokwana banya gokwana naki inyakomera. Egachaka goika omotienyi one ane omong'ina agacha agasira. Ebikuruki biabango ingo binyaka gochia ong'a ingo nkominyoka gochia oo, Abanto bankania yaya momwete o chianchera abana bakorera ng'a mogeni naye goita mama, mogeni naye goita mama, inche tinchieti matanga aywo. Matanga aywo akagendigwa akagendigwa akagendigwa, mori aga riria achia gotutia nabete ang'e emeti emitinyi ebere, tabwate nyomba buya abana bare koramogachere enyomba. Bono akaba nse miezi mbiri, bono riria abeireee atugutirwe, bono riria aetugutirwe rituko riakoenigwa. Nkamanya koonkorwa proper, nkaonkorwa. Bono abanto bagantebia Akira, Abanyakenyoro bagokoongora gose n'efamiri bono y'omong'ina? Efamiri y'omong'ina oyio, omong'ina oyio bono osirete, oyio ore ma- moka tata moke bono. Yes. Inche nkaumbia.
Amatuko akaera ang'ee, amatuko narete ang'ee monto ya ikomi na kabere okaera omogima, egacha goika January, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, itariki ang'e isano iga, ng'ombe yaye negasire korigwa erio, ng'a omori ekana, naki bono emori yane aiga bono, onga tari omong'ina saa nane ya botuko, naki bono emori yane aiga. Ko okonyora abanto bantebete ng'a mogeni, abanto enchera bagotianaa, bwerende toi toitwe, bwerende, bono gose ng'aki bono nkwerenda, ng'aki bono nkwerenda gaki. egento egegankong'era, bono emoriche yane saa nane ya botuko. Natebia omong'ina, Naki eyaye ng'a omorianire bobe, ng'omori tekwana bosa, eng'ina yaye yasokire te- tekaiyo. Ngochia gosoka ng'a eng'ombe teiyo, tiga bono onyebwati. Nkanyora eboka ebakure tekaya boigo egasoa ime ime, egasoa eke- ekare chinsiaga chie chiranga. Nkairana ngatebia omong'ina ng'a eng'ombe teiyo, nchia obokoigora ekeita nsoke, egere nyeteme esoe esoke. Laini ye chinyomba. Eng'ombe egachia ekaondora ekaba ebonire kande bakarochia. Omong'ina oyo bono omaka omonga osirete, abamura ebachete bakabeka ebirau korwa korwa para mpaka roche, mpaka roche nse. Bamoregete. Bamoregete. Morogete abasa gochia chinguru. Morogete achio. Bono omoeri nkaminyoka eng'ombe ekang'ira mpaka roche, ekamanya kong'etie esabe eye ibogo eka ekang'ira ake chiduka ase ikoru kwa esani, chikandete etibu roche ang'e na kwabo, lakini ekeng'umbu. Narengeche konyora abanto bakomoregeria chitochi, bakominyokia, bakoruta amagena rigiya nkonyete nomote orenge omonene, ngakenga nomote oye, ngakuura abanto bagasoka iga abanto emechiga, na omong'ina one oigure. Abande bagakurusia eito baka babokire baigu baechire ng'a nki nki eki, ngobatebia nkoberese. Igwe abana babo banyare ba bobiero bakong'ita, nki bakomboria? Nabo nkwanete kabisa iga. Bono rende nario abande batemete eng'ombe korwa mbwabo, abande banyeitikire buna yaita, bakanyereta baka bakanyereta bakanyesiba bwane. Mambia etia emboke ng'ende ase omogambi, nganyore omogaka ominto noakorete ki? Noaria. Akwere ase abanto ng'a mbwaye nachete koroga. Ng'a Tata omino oo, gose bono omosacha bw'omong'ina oyio oo. Omosacha bw'omong'ina oyio omogaka omoke Okay, bono. oyore anko Eh, yawe bono ore. ore anko yane bono. Ore omwabo tata omino. Eh.
Aha.
Noborie omogaka naye ng'a ogwanchire, igo buna mwankinia, igo nimwang'a oborokia. Mhm. Bono omogaka oyio akaboria ng'a, Tebe omogambi, gento nkeiyo tokonyara gokwana kende gionsi egento ogokora, tebia abana bao nabo bang'itete, omogambi, tebia abana b'omogaka oyo nabo bang'itete, egereee tokobua namang'ana aya, baga amang'ana aya naororo. Oroche omong'ina onde agasira, bagantebia inche na- nakore ki? naite omong'ina. Gento ekio nkere aere, eng'ombe emo ayasiboire korwa aa. Bachire komita roche. Bono egento eke keri nasinyirwe, Rangeria abanto boria, rangeria abanto omogambi egento eke ng'a rende, mogendererie abanto batano, momogake naye rirorio ri'abanto bao, na abanto abwo ba- ba- bamorwaru bao bache, egere mokwanere amang'ana akore ki? Aere. Rituko erio riarenge echuma buna ng'inyorete, chumapiri bono amang'ana akore ki? Abe. Bamorwate kai esombirwe gochia roche, bamorwate mbageti, bagateba mogeni onto tosangere nse.

Ang'e gitari totebi ang'e gitari gisano, ang'e gitari gisano iga ee, nare gochia kogenda omwana one nachiete na- na- na- nare na- na- nachiete agasabari agacha akairana. Bono ekero airana, agantebi tata, enyomba ore obwate na eyemo, ntoiyo kotumbana mum twensi, chibesa echi genda orie ebitabo orie, otomentere na eye ime gocha maata iga, otobekere akanyomba niga intwe twachia ora, twarara. Naende agantebi chibesa echi gachia opime yaani. Nkagenda aase akorwa Kumagombo, ninyimerete omwana oyo ominto bono okorwa Kumaria, nabegete amatabo ribiko ime. Bagontebia, Mogeni, gaki abana isiko bare, nkonye. Inki ngogokonya moyio? Omwana oyio ntwagakora egasi nere. Gaki esika esito egastoma echi gwagatwarire, nkonye eyemo gaki eng'irere amatabo ime. Neng'irere amatabo rieru mbiri, abana barwere esika. Nengoteba, Eki ndaigwere, ntagotebi. Nkiengaya nesuguri chiane magomba. Kinkoirana engacha nkanyora omwana oyio nabo agenderete koiyera amatobori aria. Eye yarenge Echumatatu. Egaika Echumaa, nari ang'e etariki isano iga ndoche, chiaye ang'e etariki isano. Nari omonto ang'akerete esimi, ogontebia okonakeria mogeni, mbuyore ee. Amatooro nobwo agatwarire nobwate? Nkagesagwa ng'aki? Bambe omwana oria magega y'amatabo oria aria naka oneti gose na nakachi? Tiga amoa ngomote ngotebia oria amatoro nakorete ki? Nimbwate. Naro. Naro. Kumbe naye gwatagete komoa ekiagera Eeh, nigo inche oyokoboria. nabwate amatabo oria. Aha. Bono inche nkarwa bono nakora kende, oria akabutora esimi, ngakera omwana oria ng'amotebi magega y'amatooria bono ogwantebi naro bono? Agantebia nakorete ki? Naro. Chidaki kaiga ake iga omwana oria agacha. Nkabwata nde esimi ng'a kera omonto obono ong'ake, ong'ake rende bakwane no nomura oyo binto binto bono. Nkomwakera ng'omotebi bono amatabu riane ng'a nobwatagete gwateba, nabo arebe erikumi. Lakini engo riboti ngiya gokoa Jumapili, Jumapili. Aye.

Tiende nkarue ore nakora kende, togakee Jumamosi togaenda ekanisa. Jumapili nabwate chibundi chiare nyare konkorera egasi. Bono enyomba eye omwana abateebete. Nyomba eye bono omwana anteebete.
Tiga konyoba baremire omosingi, ba bono ngwa agacha bare. Monto oyo saa tatu, monto oyo amache kong'akeresia, mogeni. Gose rende omonto nagoteebeti nachete, narwete Nairobi, nachete ne Busunga iga are, iga ateebe oche Busunga. Okay.
Karatiga bono toraigwana amo.

Naki mogeni? Ngomotebia, Yaya omonto oria ong'akire esimi, igo buna antebirie, agontebia ng'a okogenda boso, mbosongo okore ki? Okogenda, mochie gokwana kome. Agantebia, Gaki mogeni, gaki togende, togende gaki aye oo abana isiko bare. Ngomotebia, Yaya rirorio onye otokogenda, tai bono. Chinsa echi. Ntokoire gwasaba nimbwate chibu chibundi. Aria ogochia saa nane ya saa disa nimbwate epibipi ya imbwango. Mwana oria akairana akagenda. Lakini akarantebia eh, nkonye singi elifu ine. Nkamotebia nyowe ekio chibe ngokore bwasi iga omwana otomete ebese timbwati timb tari yane timbwati besa. Genda ose omomura okorugu chiobo nyanga akoe ebesa iga egento chibesa ochikuoye. Aye omorete, omoretere. Omwana oria akagenda. Gakoirana agateba, Noeri, nakonyirwe ebesa. Omwana oria akagenda. Tiga ikaanga esaa ne- esaa nane iga, akaanga akera esimi. Mogeni, Kogenda tore.
ng'aki bono kwa- kwabereti yare? Ng'omotebi, ee tiga nsoe babu. Ngasoe babu ngesibia, nkabeka chianga, ngabukia epikipiki, nkagenda rende. Nkamonyora bwoye naro are ase ase amatabori nchera, na abana baye noo bare na mokaye noo na ng'ina be na ng'ina.

Yaani tomwakere rende. Ngocha gokuna esinga nyora esimi yane tebwati besa. Nkarusia enamba esimi yane, nkaa omwana oyo bono. Amwakere. Amwakere. Nkamoa enamba, akamwakera. Oria bono gwatagete omonto bw'amatabori ng'a yore. Abatabie ogocha bakamakutana. Estage, yaani estage ye chiroria chie chigo chie sa- chikorwa esani, ne e- e- maguta nere maate. Gose mbosongo ya town, Eh, maguta, town maate ase bosongo, amaguta.
eh, ase amaguta. Enchera kwenda gofanya Eh, esemo. eh. Mm, mm.
Togotimboka bono igo, okomotebi imokia okoboko igoro naende akore gie chirori nchiroo, chipigipigi abanto, imokia okoboko igoro, akaimokia. Amaene tokagenda togaika ase omonto oyio, egento egetang'ani toboreti, mbabere more. Mm. Tokamotebia, Ee, lakini inche nkasensi ng'a hapana, mwaka oyio abete emasiki pi nkware komorora ekieni,
pi yaani Oyinya kobakera simi.
oyio ogotwakire simi,
kieni nkware komorora, bono nari arwete orende, otobori mbabere more? Tokamotebia, Ee, lakini inche nka ebirengererio biane bikarenda ime, ase eng'encho nimanyete omochando ore ka. Aa ngatebia omwana oyo, Lakini mwatotebi ng'a mbabere more? Agateba, Tokoenda mpaka around about ya Nyagitari, omonto oyio batagete nakorete ki? General. Noakare, general. Aga- ere agatang'ana, tokamorwa magega, tokagenda togaika mochari, togatiira agapara Namagoro karia, korwa magega namagoro korwa bono. bono. Eyi rero tore ang'e iga lakini atang'ane. Ere nere bweka orenge. Ere bieka. Okay. Togatang'ana togaika mochari togatiira, togaenda bogeka. Intwe torarigetorieretie torieretie around about iga. Chinyomba nchiria chire igaa goika iga, chibwate chisoda, emegati, ogotoba emamekuru mambia nabogete chindari kende, torabogera aa toranywa esoda. Mambia tokabogera, togaikaransa chibench abanto babegete chibench iga, togaikaransa. Kera omonto akorusia esoda eye enke enke, tokanywa. Lakini akonywa esote agasukia egento keria iga ageikia akonywa esote engiya etarorekane ki eye. Lakini nere empimete Abo bono chinsa echi chiabere saa ngapi? bono chire esaa kumi Saa kumi chia kama saa kumi ekero tware goaka esaa nane na nusu koruka Mm, mm. nana chire ang'e esaa kumi esaa kumi

Motebi bwango noyo. Okamora gochia ase oyio noro Ee, motebi mwanchete. noyo. Kerebe omogaka oyio, oyo bono nde ensinyo, na omwana oyo are gati, oyo are omogaka oyo are ensinyo. Amanye gontebia, eh, amanye kom- amanye gotoboria, ng'a more babere, bono omonyene amate awe ning'o? Motebi noyo. amanye goteba ng'a bono nere egento ogokora, ekero tokorende na omonyene amate abe ore chimaate aria, toragende torakwane nere, aye tomanye gokoa richibo. Nchigoaka esabu nte ng'a hapana, magia igo naye nabo ogwancha ogende ogende aye bweka nonya tware koma antebie ati iga ng'ende tokwane nere manye akore richigo. Egento namotebetie, magia oinyore iga ne etown, oinyore iga ne etown, akagenda. Buna agenda, mbachete ase ayio anche buna nekona iga. Naende ingaswa ense naisaransete, nkairana buna ngochia ng'ene ase epaara ngaikaransa ekeene. Nabo mbaroche bakagamba bakagamba, Anga eitaika ikomi iga. Buna bagamba eitaika ikomi, nario omwana oria achete, agantebia mogenda, omogaka oria ontebirie, okogenda mpaka aria ase twamonyora. Makutano bono. Egere togoetana erori eye iga tokonyora tokorete aa togochia to achia korora amatabo ore. Yaani aye ogende makutano, Eeh. barabwo bache nerori. Baeti nerori. Okay.
Motebie magiya, Mhm. naki okogenda agwo eka tware komo. Aye anye ontige ogende nerori, inche ng'ende namagoro. Togende tata gochia. Mwana oyio akanga. Gakonya gokwana onye kobe, akonya kogenda. Ninto egonchoka ntire ng'a nka- ng'a- ng'ende gochia makutano, mpira nebika ng'a hapana, tiga ng'ende ndore riria bakori ndore riria bakorina. Gete riare, nkoe bono inche erori ntageteti, na eya amatogo riria chinene, chikoria amatogo oyo. Bono ngochia kogenda iga, ng'a. Ndorite eyiyo y'amatabo aye, ngochia komanya bono ndorite rende bantebie bare korina, ndorike eye. Chitagi ase nchera achiba nkire agotira gotira gotira. Okorora naye arwe yaruete rioka iga, agasoa igumi. Ng'a inche bono ting'ina ndi gochia risie ne enchera ende naro bantebie ng'a ndie, ngatira bono ngaonchoka ngatira ngachia estage ngaenda maguta nabo. Bono chiarire saa kumi na moja. Obaganyete.
Eeh bono mbaganyete.
Saa kumi na moja, saa kumi na mbiri na nusu.

Nao Yeso twatiga ebibii ng'ai negesone kia monto, ng'a yaya twagenda ase akogwa rioba ara,
nao twagenda bachi kong'ora gese ninki baumorere amatabo ore ase akorokwa itibo. Aye bono egento ogokora. Itibo ya Bonchari.
Ee ya Bonchari. Rioba raye. Ee rioba raye.
Aye bono ng'a igo ng'ende, aye genda ka, nimbwate emiesi ime ime ngokobekera ande, aye okore ki? Ogende. Aye ogende ka.
Amang'ana tinkoreti kende. Nkabwatanga esing'iri chiria ebiya bibiri chiatigete nagurete ase epaundi, nkaria na erori nkemera emera nkagenda ka. Ngaika ka moruya one tarenge buya, nkanyora rende abana barosie endagera barie bararire. Bono chiabeire saa mbiri, naria nainche nsoete nkarara, maambia bogaki mbwate omwana omoche koree bwa enyaroka, nkogenda are plebs, na esukuru ase omomura obo omomura oyo.

Bono nyomba are, arimo omosubati nchaneti akorwa chaneti chaneti, omosubati oria okoigwa okoigora agokia ekero obogia eto egiee giestima, okoons gosoa nyomba. Ngoboria ng'aki ng'ai omosacha are, ogotebia aria mwachete komo tachete, lakini ang'e ake esimi botuko, ang'e saa moja na nusu, ontebia ninyoru lakini ngocha nde, oyio nomosubati oyogontebia. Bono rende tiga nyimokie esimi yane Omoakere. moakere, manye ase akore ki? Ase Ase are. Ngochi goaka, manya esimi ere mtecha. Naende tiga ngime eyio omonto oyio nere bare bo- bachete ko, Mm, bachete kere koba. nagoakete. Eeh, nang'ankerete. Ere nganyore ere mte- Mtecha. mtecha. Bono ebirengererio bikamanya ng'a hapana, amang'ana aya ari gento kende naroche, lakini tingaichwe tingetaeti mosubati oyo. Amang'ana naroche na omonto oria amboreti ng'a atoboreti ng'a babere more, naende tokamanya kogenda otogenda mana togenda round about amana tokona ng'a mba ng'a omonto obo omonyene na amatauri, ekero tokogenda komo, tomanye okora richibu.

Ere iga amineti ng'a omonto oria bakwanete nere ase esimi nere omonyene amatogori, oyio oraye. Oyio ore inche. Bono ekero bachiete nomwana oyomino, oyo obegete emasiki ere, iga are convinced ng'a nere aye, ekiagera naye mwakwanete nere. Inche bono namaete ng'a ninche. Bono bachire nere.
Bono bachire nere. Aya, ehe, korwa abwo. Bono rende, omosuoti oyo nkamotebia bono, ang'akeresi? Ng'akeresi ninche, nkagenda bono. Ninaikireka iga, nkatua chinsiaga ngachiombe, ngakama eng'ombe eria y'omonto gento naigwete bobe. Bono akega chibunde chigacha, igo toetwa esimiti, nkarobia chisiringi elifu mbiri, naende arete esimiti korwa kericho, ase chiduka echi nkericho chikorokwa. Bono rende, baibogia esimiti, abande bagosoa omochanga, bagokoroga, ning'enderete ebinto biane, nkarosia echae nkabaa, bakanywa, bakaenderia egasi kawaida. Egaika ang'e esaa tatu iga, omosubato riang'a kere esimio oyo bono oyo omo- nonye na omo- marehemu bono, okombori mogeni, magia bwangire gocha, nere tanya konyorwa, otagocha otate ase mwatiganirete. Ah nga- ngairana nyuma ngateba omorogi, namotebi yaya, momura otwaiyote kamo taiyo, bono tiga ng'e tiga mbwatie, manye ngikere. Amaene nkagenda. Riria naikire oo iga, Mosubati agantebia, Yaya, mogeni, magie oborire. Gwaikire mwaye bono bwonsi. Ee, nkainyora ntwabwate ekeombe gia pota pota, iga nim- nimbwate epikipiki, nairigetie pota pota. Yes. Nkainyora ekeombe nimbwate baba, timbwa- nimbwate chibesa, tiga minyokie, manye kore manye korora amang'ana aya. Nabo motebetie bo. Nkaminyoka, tinteneti, ngaika ase pota pota iga, nkabatebia omochando nanyorire, tokaenda magiya esabari, nabo mbatebete, lakini momoruete inche nigo gose nagete. Abande bagataka kongoria amaswali, inche nkabaumbereria inche ngaroki, inche nkaonchoka ngakana chibesa inche nkaonchoka. Tiri nabo nagete mpaka abwo omochie oyio, nkanyora abande bakondutana bakondutana bakondutana, bono oyomo mbarobwo barenge abang'aini bagantebia togende ase omoga ase omogambi. Ani baa, kera omogambi nere ororo okonyora omanyire amang'ana aya. Buna naki twaika ase omogambi tore batato, omogambi okomboria ng'a, Mogeni, omomura oyo ache abore, noche otigwe? Naende egento ekio kekaranchanda. Egento ekio ndagokonye, okogenda ase abasibari rituko abwo, bakomwera ekiagera naki ogoko naki ogokora. Bono inche nakora kende. Nkagenda ase abasigari tore batato, ase baria bagatebia nabo nkaberesa, ngachia koberesa bagantebi yaya amang'ana aiga ogotonia amakong'u aya bono onye togo nonye mbwe tokogera moche kwa moche bagese mwatigaretie na omomura oyo polisi eye yandang'e naye ase oripo oripo oripoti oo. Tinachiete rende nkarua orende, aro ninchete mpaka ka, ngachinchia chianga, nkiaria chianga nabwate ne chinchago. Ngatebia omorui yane, ng'achire bosa omorui oyo oborire, bono ntiga togende komorigia. Na echibuni ngachitegeera na echibuni nagitigete. Nkaimokia epigipigi nkarigia omomura oyomo, oooria na oyo oyo oyo mwabo oyo oyo ise moke, nabwate nere epigipigi. Nere agachaka koboria abamura babere, naende inga boria babere. Togacha baka kemira naende togatiga epigipigi oo. Togacha baka town, rituko rikorwa riaaa ria jumatatu bono. Riria jumapili omorui twachete town. Bono Jumatatu nobwatire, bono Jumatatu nonye tochie town aa bamura abwo bono. Twaika town, tokabatebia bono iga omonto oyo notwamonyore ta. Togatiga ebi ekamera kwanza, togacha mpaka town ne chirori naende. Twaika aria estage, tokamotebia bono oo tata igaa, nao twamonyore ta. Aa toborete ng'a mbabere more, agatotebia bono tokora bono togende mpaka round about, tokagenda mpaka round about tore twensi. Abasae, bono egento ogokora tata around oye taiyo, togende polisi. Aria togende tochiete polisi. Kisii central. Eeh Kisii central.
Aria tochiete ofisi, togoo omosiani orenge okorokwa Ochieng', aria rende atopokete, bono nkaansa kwe korwa omogano. Rakini egento ansabete na ebiba, yaani akansaba ekebande, akansaba bwango konsaba chisimi. Aria kama rietano agakora, akansaba chisimi. Akamanya gontebia okobera abwo.

Okorora chinamba chiria namoete chi'esimi erachete gochia Turaki, aria agocha ogototebia yaya, okorora naye gwatokeire, omorwe onyore nyowe kakarema onyipati. Abwo nabasikari?
Ee nomosikari.
Bono egento ogokora, lakini toragenda bwoba, torwa genda rigiebwa erio bonde iga, ogende orare aria mambia okore ki? Oiche. Eyio ere Jumaine bono. Onye nabo nakorete bono natingi etika, ngakerwa omomura onde ase natigete epikipiki, nabwate enamba yaye, enamba nabwate na eya ise, ise akare gitari, nkamoakera agatebia Job omogeni ebibi atiga abwo, tobasa koa onde, ebere abwo mpaka ochire konywa chire konywa ense. Yanga yanga yane nyamataro momba nkagenda nkarara oo, nkamweresa ebi buna yabu na yabu na yabu. Jumatano bono ngacha town, Aa polisi. Aringete nende polisi, akanya nende abanto abwo bono na obaachire bono ba bairi baye bonsi pi. Barangeranie. Ee, abana bane baachire nini aba keria onye baachire. Bono eba tomogorerete iga, abana amagoro ane inche ngetoboe, tokabuta tokabuta tokabuta, naende ogoteba ng'a aa hapana, naende genda. Bono abamura aba ba ba batwarete epikipiki nabwo, oyomo are akogenda eyasi ego eye emebere. Oyomwabo barende Sankaya, arabwo noyomo nere akogenda igoro ria Nyagetari na abamwabo, bagatotebia aya, Timete ng'umbu aa mogeni tanya gwechanda, togende ng'umbu aa torare nyambe era ng'umbu aa, mambia tokore ki? Mambia toche rende toche aa. Inche bono nkarora rende manche namaete ng'a momura oyo nakwete, ekeene inche namaete ase momura oyo nagakwete gaki. Inche bono nakora kende, tokagenda rende ng'umbu abwo nachia kogenda ng'umbu aria bwe ango yane. Lakini nkareba ndendete chintama, naende inche nabwate mochango, Birengeri binde. nabwate birengeri binde. Nabo twararire too, togaki maambia eyio bono bochia goki Jumaine, ju- Aramisi, togacha rende ne mpaka Porisia, abana bane noo bare, na abanto bono bachire ba- baikirire kiri. Bono rende mogosigari bakarora, Yaya, omonto oyo nchera yonsi abe anyakoria ebichara, na barande gochia aye babe baitwe. Rende omosigari oye antebirie, Yaya, bono egento ogokora, bakwane nabana bane, tigo koramogocha amaabwo, omomura oyo agotukane kare buya, atarwo. Nabo nabete maabwo rituko ria chi Aramisi erio, chichuma, Jumamosi saa nane abana bandetire endagera narire. Amaene bakamanya bamotebia, Tata, nyore korema abwo, bono Maria natogete, lakini akwete. Amaete nkarwara, egento nkagwa negento kiaruga kegacha iga kegantobora esaidi eyemo, abasigari bakaira oria amaguta, nyagetari agochie. Ebamonyorete ase abagoteba ng'a rongo, yaani gochia Migori, eh, timanyeti ng'a Migori batebete ng'a Migori akare ki? Aitire. Atoka ng'a eh buna aye bono rende aitire ng'a ng'a arenge bosa, eh. Bono rende, rende nduete onye nakora kende, nkarwara rende erio, abasikari bakang'e nyagitari, nimbete nyagitari amatuko atato, nkarusia nyagitari abwo nabere buya, naende nkaretwa polisi rende. Nao nabete abwo, nkaba abwo, bono amasisi gatia bono ngo- ngo- ngo- narure nyagitari, naende ngochia gotebia abana baanto ng'a yaya omanyete ng'a nonye omomura oye gwakwete, baito bakare chiombe, bakaira chimbori,
bwane bono, bakaira chingoko kende mochie oyio bono kende ngekayo, engateba gaki onye kiya batotigere obogima, nibinto mbirike, binto mbiri kende. Bono nkonyagwakera ande omogambi esiimi ase. Nigakoire ebinto ebi omorogi oo noareka. Noare, ere noare bono omogambi, omogambi o seito, omogambi ase omo, omochief. Nere onye komotebia ng'a yaya, binto ibi monto kende nkeire ere okonwa. Bono buna eria eria eria eria eria echimo emo eng'ombe emo yaani onye omomura oyio asirete, buna abairete ebinto, mbachete bakareta abasiari korwa keroka. Nonya nenyomba mbaranyesa baranyetongete bakarasiara amaguta ime, bono abasike baria bakaranyerimia, bono rende mo ng'a anyare gokwana-kwana ogokora, rende anyare gokwana ng'a monto ache igaa, monto ache igaa. Bono nere masisi ase eng'encho momura omong'ina oyio tabwate nyomba, Abamura aba aye babwate chibesa, konya babaretire amatabori konya babete omochanga, bakareta gati bagachera mama enyomba rende gacha koenigwa, aenigwe rende. Erio babotorete ebinto, na erio omong'ina oyo akoenigwa, gose ekero omomura oyo akoenigwa. Ah, erio bono magega, erio bono magega. Ah. Erio bono ndiyo omomura achi koenigwa bono, tarachi koenigwa, Oh. bono ndiyo omomura achi koenigwa bono. Nari babot- nari bakenyete ebinto. Bono nari bachi gokenya ebinto bono.

Bono ike rituko ria chuma, lakini egetera ekechuma Aramisi marogoba, ing'akera omogambi esimi, nkamata gaki omogambi, mbu omorwoti nimanyete ko mogambi nkoe nigo arenyigwete, gaki egento okondera ne chinyomba, koranche gaki origie abasigari, inche tinkoreti kende, gaki ondorere chinyo buna eyi nere egasi ngokora, yaye tiga aye ntigere egasi eyi nere ngoa sire gokora, gaki nere nkeyo iga egosareka. Moyo nabo ebwakete chuma, momoraka nusu rituko eri mochari yabo obosonga, akairwa ng'a bagaeta bonyama iga bagaeta chituga keria chi'esani, bagatenena bono neno ne chiasi na abanto bagamanya kobwata amaguta bagatongia emechie yane yonsi pi. Bono ebinto bigasareka, bono ebinto mokungu agatama, abana bagatama, bono kende nkeyo inche bono timbwati kende. Bono nabo naruete aye nkabare echela chuma, erio na omorwaire oye atindegere jumamosi, jumapili, jumatatu ngairu kotini. Buna nairwe kotini, Chiachia ndigereeri, aria amasakara aria bono bachete bakarosia goetera chisiimi. Andigereeri, aria eria esakara. Andigereeri, aria eria esakara. Agantebi, genda siku saba. Naende nkagenda amasiku saba. Naende siku ezo chikaera, naende ache naende rituko riache riane rianga echumaine, naende nkairuu che eh, nkairuu koti. Naende aria eria esakara karia esakara, ah, agantebi mzee, Ntorosie gento kende ogokora. Genda, lakini togenda bobe. Oragende torakore ochunguzi. Bono omonto oyo ong'akerete esimi tachi- tachieti kobwatwa.
Bono omonto nare obwate tu, omonto nare o- aete chibese ambekere. Agotomere transport eeri bagopromiseti ng'a mogotomera bare. Tura- turanse gotomera bare.
Gantomera esimi mia ine, tamani nanene. Amoete mia tano, esimi ekana ya siringi ikomi na mbili.

Monto onye nabo arenge omuya aro, nkore naye tarenge, eng'ang'a ase naro yonsi nare nabwate mochando na inche. Bono ekero ngacha konyora nere nere nere ore eke orenge ekebao baitete na omura oyio ba- bamomigete nere, ngacha gokumia sana. Bono nabo yabete igo, bono omura oyo nabo akwete igo. Igo na egacha egeka rendeeee buna are bosio ime, egacha nkanyora eanga egacha kondora, egantebia yaya bono tore kogenda bwogo, toragende bwono orabe ere oo. Bono totaragenda korwa bosio gwatoikeire. Mochie osambirwe, barabirie endagera, moka otamere nabana. Moruya ona yatamete gochia. Moruya one bono iga achiete, iga achiete ase omwana bosonga. Mwana Noagete obo.
enyara omomura naro omenyete bosa agora akaba akabarua oo. Aha. Oyo nare gwakera esimi. Aha. Bono oachete. Bono ekero naenda iga gochia magena, nario eanga eye yantebeti yaya, tokonya koa bweka, mochie nomonene. Morangerie aiche, onye onye koba kome. Eketo onye momomino tari mogaga tanya koba bweka inchuo morangeri nari namorangeti agachete iga bwamenye korwa omotinyi o gatato korwa omotinyi o gatato agachete taree tarehe kumi na ine twagete korwa ang'ee mwaka oyo oyomoo taria tari chiange ishirini ishirini na ishirini na saba esukuru naye yaera iga eeh. Nari toruete oo nonya nari nao tomenyete rirorio nari twaruete oo togasuka gochia minto bono gochia togakomba enyomba ase ang'e ao. Ee. Aa nomanyete bono abana bao ababande. Bono abana mbayio.
Oo abana bao bonsi bakenyete. Bono abana abare abanene. Bage bachire. Bono onyare gochia ase okera ibere. Okay. Bono omwana ore omoke totebe nonya okorete form four. Nyora tanyorete marks buya lakini rende. Nakorete namaye otema. Nabare ande kosi ende. Bono nere onde totebe nere omokera, kegima namete ase omwana. Ee.
Bono inka iga bwo aro bono toko yaani Bono orokoro inchera goiti. teiyo, bono inchera teiyo, Mm. bono rende lakini rende buna omonto oyo atoka, Mm. omonto buna abwatwe oyo oyo Tanzania oyo to natoka agachaka nacha akabwatwa emitinyi eria yarire ebere. Ekebao eki bono Ekebao kiarenge eki. chimask. Ee, Mm. nabwatwe, Mm. bono arenge. Mm. Bono okorora ekere ekero atogete, Mm. Inche bono narenge agwo magena, nario omogambi achoka ng'akera esimi. Omogeni ng'achie ore, nkamotebia, Ndindi ase ende. Oro gonteba buna omosibwa aria ong'akera esimi, omonto oria okogerete okabwa amang'ana aya akaba, nabwate tu, genda ng'a omomanye, ochie komomanya. Aria nabasikari naye baakeire omonto oyo oyo omobekerete chibese, oyo ombekerete chibese, arabu naende omonto naro abekerete chibese bw'egari. Bono naende bachire naende bachire polisi, toganyete polisi naende twensi. Naende bachete bakarigia gose nabasibe gose naba tinkomanya gose mbanto ki bakaria abanto abanto sarasini. Inche monto aro namomanyete, lakini aba aba orokoro mbamomanyete. Inche Nyaye amanyinga nabansugetie abanto aba baye bakabe kwerania iga mpaka abanto sarasini. Aba amanyinga ansugeti nkachi nkamomanya. Omonto oyio yarenge omweng'e omoretu, nkamomanya nkamotarera kabisa abachire baye hapana tari si oye eye, si oye eye, nkamotebia nere oyo, nere oyo tari onde. Bono rende nabarwoti bacha bakamochora, buna bamochora tukanyora nere. Bono rende nabo are ime, bono nanyire nabo menyete magena abwo. Ekina kiago nkegenderete gose bono inkerete. Ase inche bono tindi oinkera oo, bono abanto bare ime nabo obwate ekina. Ee, inche timbwati ekina egose abwo, ama- amachigo natogete ng'a inche naiyire nakorete kende, ee.
Bono aye noroche ng'a kanwe erinde gochika?
Ebirengererio nabo bigo binchandete, ekiagera inche koruba ogokina kwane, inche nanyare gochia ande, inche nka nchire korwa naende buna tata asirete aganto iga mbwate emiaka ang'e na iga, korwa omwaka wa sitini na nabwa nabiaretwe omwaka wa sitini na tatu, tata acha agasiera omwaka wa sitini na saba. Mama nere agacha kaimoka nere abanto abwo bakamokorera ebitina abwo chianga echio, agacha agatama, agacha agasoka ang'e ang'e. Omonto otorenda twakinire iga amagokoro, agwo korende abatorerire nonya ntoite iga soma, agatorageria togakina, omomura orenge omonene ere aye agakaimoka agatama agachia gochueria chimeru, atagosire inche bigeni narenge omonene rende, ngakinia abana baminto buna naye nyomba bwa mapema, togakinia abana nkabarokia, bono rende boo kera omonto mbwe oye are, naye natwarire abanto bande, bono rende bono tinkumeti ase ngorusia oborogi obwo nkoegwa. Bono naki narang'anereire gaki abanto bangambe, ring'ana rinde bono buna narenge, inche tinabwate mochando, nabwate mochando ase abanto gaki, yaya, tinabwate mochando pi.
Abanto nabo baragani kogokwanera, mwanche tobeke enamba yago ase omotandao? Nkobeka, nkobeka kabisa. Okay. Eh.
Mbuya mono. Mwanche omorigereria, Ehistory y'omogaka oye egotosomia egento ekemo ng'a tari bonsi babwatire bakorete ebinto biria babwateire. Nabo okonyora omonto nabo abwatire ase eng'encho y'okobekererwa eng'ana, ase eng'encho y'ogoetana egenka, ase eng'encho y'okobuna gento gete, akabekerwa akabwatwa, asibire, abande bare echela emiaka, abande basibire kifo. Abande basibire gose maisha, lakini omonto oyio ase oboene bw'amang'ana bore buna Tata amenyete, Nyasae ore igoro. Abanto abwo mbabwati mang'ana. Lakini rende abanto baminto abagusii, inche egento ngere ngokwana boira, naye netagete nkeirorere aiga. Twagambire amang'ana anga buna ay'ebinyoro, aya tari ara amatang'ani. Aya tari are amatang'ani. Efamiri netwachiete igoro, erio omong'ina na omogaka baitanete, omong'ina mogaka agaka omong'ina emioro, na omong'ina akamosamba. Ere atebetie abana b'omogaka oyio iga, Mobasa kobwata tata omoino momoire echere ekiagera aya namang'ana moragambe egenka moigwane. Timaeti gose mbanyigwete, kabaragende gokora igo igoro yabo. Lakini abagusii b'aminto totige ribero. Totige endamwamu, abanto baikirwe basambirwe ase eng'encho okay, abarogi mbaro oborogi boro mboro korokana nonye nase Ebibiria, baba Simeoni omorogi mbarengeo igo oborogi tari bono bwachaka, abarogi barabwo mbaro ntagete gwancherana lakini, abanto baitirwe abange ase okobekerwa oborogi, abanto baitirwe abange ase ogokagerwa, yaani ogokagera omonto tu ase eng'encho kware omonto ekieni gose mwaetana amanyinga, gwakagera omonto ng'a nomorogi. Bono buna oyo akorokwa omorogi, akorokwa omoiti. Lakini rende ekoti yamoire oboene ng'aki, nonye mwamorogete omoiti, yaya, monto oyo mbuya are, emomokagerete bobe. Etogosaba iga, chifamiri echi chionsi chia korwa rogoro bwoye, kaa, etogosaba Nyasae ng'a nchinyore ribaga, bairane bakwanerane, baigwane, bagenderere komenya buna abana abamo, ekiagera ekoti yabaire oboene. Naende baria mwensi mototegererete obusie engima. Ekero eng'ana yatokire, tiga koroka egento tokoroka ng'a suspecting, mwa suspect omonto, mwende mwamosambera emechie, mwarabie endagera yaye, mwamosareria enibo, mwasiria egesaku pi kiare gocha koba moyo, rakini mwagetindeka,